di students of abrusali university wey be aau for ekpoma don come do anogri protest to say because dem increase dia school fees eh, with over 75 percent as di senate dem come come and come suspend di academic activities dem for inside di school afta wey dem finish di meeting wey dem do on monday september 4 2023 say because make di students dem wey dey do anogri protest make dem no go scatter things for inside di school. Bẹ́ẹ̀ máa ń to. Ṣé you dey post my sticker? You no send sticker for me. You no send. Bẹ́ẹ̀ máa ń to. Comot all senior colleagues wey dey that house. plenty nigerians dey don come fire abuse dey give di trade union congress afta wey dem comot body for di two days warning strike wey nigeria labour congress dem tok say dem wan do and dem start am today on tuesday wey be september 50 and also dem go do am tomorrow on wednesday september 60 2023 and na di tuc president wey be festus osifo na im come out come yarn dis talk say dem no go join o for di protest wey nigeria labour congress tok say dem wan do afta wen im do meeting wit di minister of labour and employment wey im name be simon lalong o afta wey dem do di meeting on monday night 2023. as nigeria labour congress don start dia two days warning strike wey dem say dem go do on tuesday september 5th and on wednesday september 6th wey make plenty banks dem don come join dem for inside dis track as banks dem come close all their branches dem all over nigeria wey make people dem wey be say dem go do transaction for inside bank today for kaduna dem come dey stranded on september 5th 2023. di nigeria ogbonge lawyer and also activist wey im name be femi falana don come dey tok say pipo dem wey be say dem vote for di first time that dem dey try dey push say make di presidential election tribunal court to say dem must declare dia candidate winner

wey dey work for inside nigeria embassy for india. di nigeria labour congress officials dem don come provoke o as dem come start di two days warning strike e come dey waka about to dey check all di offices dem wey dey for inside ogun state wey make dem come catch some people dem wey be say dem go open their office and dem no obey di law say dem wan do di two days warning strike as dem come give di people dem small beating to try to enforce the strike. One man don come post this video on top social media as he come dey lament, he dey complain how bad Nigerian prison take be as he come show these prisoners dem wey be say dem lie down eh, almost lie down on top each other as dem come dey suffocate themselves for inside the prison. and even the food wey be say dem dey give them na water water beans wey be say no even reach two spoon wey dem go fit chop o and after wey dem chop am that day the next one wey dem go chop again na tomorrow again eh as the man come dey warn say this kind thing na to say government need to chook eye on top nigerian prison because these people dem wey dey here na human being dem still be. Federal government. Please, what you know? What you know? The National Executive Committee of the new Nigerian People's Party wey be NNPP don come pursue their presidential candidate for on top the February 25th presidential election wey be Rabiu Kwankwaso take comot from inside their party so because he no gree take show face after wey the disciplinary committee invite am to show face. four pipo dem don come kpai on tuesday september 50 2023 during wey be say di lagos state task force and tanker drivers dem with some agberis dem dem dey fight for my two as plenty pipo dem wey dey waka their own jejejely come dey run for their life during wey be say dem come dey shoot gun anyhow but later di lagos state call over police come show face to calm di kasala down and but we never really know wetin cause dis gbege wey make dem take dey kpai their self. di rivers state calabar police command don arrest di police officers dem wey be say dem post on top dis video wey go blow one woman for mouth to come wunjure di woman eh, afta with di video wey dem post am on top social media on september 1st 2023 as one woman wey be say e wunjure for mouth wey make im sister come dey do di video come dey abuse di calabar officers dem di way be say di calabar officers dem stop dia motor dey do stop and search for dat ada george area for inside rivers state. A Calabar operative for inside Plateau State don come catch one woman wey her name be Patient Solomon wey go tiftalize her friend, the 10 months old baby pikin eh, one month ago for inside Jos as she carry the pikin take run go Lagos State inside Ikorodu area. But later she come use her hand take carry the pikin take go back Jos as she come talk say because her mind dey judge am na im make her take carry the pikin take go give her im mama and on September 4th, 2023, the Ikoloba police come out come yarn this talk. Di Akwa Ibom boy wey im name be Hope don go back to im mama afta seven years and afta wey be say im mama and oda pipo dey abandon di boy wen e dey two years old say because di boy na winch as dem come leave di boy make hungry beat am take kpai. But on January thirty, twenty sixteen, di Denmark aid worker wey her name be Anja Regren Loving don come rescue di boy as im carry di boy come dey take care of di boy, dey give am better food wey make di boy come dey kakaraka and im body don dey okay. and after seven years na so dem come carry am take go back go give im mama for inside akwa ibom state. this na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.